Хәерле көн! Питрәч районы буйлап сәфәребезне дәвам итәбез һәм тапшыруыбыз башында ук шунысын аңлатып үтәбез сезгә. Бу тапшыруда сөйләячәк тарихны аңлар өчен сезгә безнең алдагы бер өч тапшыруны булса да карарга кирәк. Ә, авыллар тарихы берсе-берсе белән бәйле, аларның күбесе бер тамырдан чыккан авыллар һәм Инде бу биш тапшырудан торган, бәлкем, тулы бер циклга җыела торган зур күләмле Э, сөйләшүләр булачак безнен. Бүген исә без Керәшен Сәрдәсе дигән авылда, шулай ук бик борынгы тарихлы авыл. Ул инде 1565-68 елдагы Песовый кенәгәләрдә дә телгә алына. Тагын бер чыганак та, инде Крәшен Сәрдәсе, дөресрәге, Сәрдә елгасы буенда урнашкан әлеге авылның Казан ханлыгы чорыннан ук шушында утырганы әйтелгән. Крәшен Сәрдәсеннән тыш, тагын Рус Сәрдәсе дигән дә авыл бар һәм аларның исемнәреннән генә дә чамаларга була, ул инде аларның өченче исемнәре, аңа кадәр булган, бу Сәрдә, Югары Сәрдә, тегесе Түбән Сәрдә, аңа кадәр, монысы Иске Сәрдә, тегесе Яңа Сәрдә, инде Исемнәре генә дә берничә тапкыр алышынган әлеге авылның тарихына төшенер өчен, иң беренче чиратта музейга керергә кирәк. Авыл Иске Сәрдә буларак беренче тапкыр Казан алынганнан нибары унөч ел узгач, 1565-68 нче елгы Казан өязенең җир биләмәләрен теркәү кенәгәсендә исәпкә кергән. Ул чорда бу җирләр рус бояры нәселе кулында була. Аңа кадәр авылда яшәгән халыкның кая киткәне билгесез.

Юлчы килүләрен әле көттербез. Чулпы фольклор ансамбле узган гасырның 1986 елда клуб базасында төзелде. Анда инде безнең авылыбызның иң иң яхшы җырлаучы әбиләрен җыеп алдык, чөнки ул вакытта Геннадий Макаров безнең авылга килеп, фольклорларны җыеп йөри дери, фольклор язмалар җыеп йөри дери. Ул безгә әйтеп китте, Алексей, бу әбиләрдә сезгә ансамбль оештырырга кирәк, оештырсагыз, киләчәктә бик кулай булыр ул дип. Менә шуннан соң инде без әбиләр белән төрле район, Авыл мероприятиеләрендә, район һәм республика мероприятиеләрендә чыгышлар ясый башладык. Һәм инде ул әбиләребез безнең икенче буынга үзләренең җырларын биреп калдыра алдылар дип әйтә алам мин. Чөнки авыл кешесе, әле яшьләр бик аны белеп бетермиләр. Менә шул заманнан бирле инде безнең хәзер өченче буын дип тә әйтсәк ярый, Э, коллективта өченче буын кешеләрдә э, йөри дип әйтергә була инде безнең әбиләребез э, бу дөньяда юк шуңа күрә аларга без бик зур рәхмәтле шушы материалны безгә биреп калдырганнар өчен җырларга туры килгән чагында безнең иң иңе инде туйларда һәм инде мәҗлесләрдә җырлана торган үзебезнең сәдә киюебез бар

Шунысын искәртеп үтәргә кирәк, керәшеннәр алар баштарак ярлыра яшәгәннәр дип әйтсәк тә ярый, һәм чөнки керәшеннәрнең авыллары урнашкан зур юллардан ераграк, зур сулардан ераграк, шул сәбәпле алар көнкүреш материалы белән яшәгәннәр. Мәсәлән, алаша күлмәкләр шул сәбәпле безнең халыкта әле нык сакланган, күп сакланган. Мәсәлән, сез монда күрәсез, безнең ике төрле, өч, ике, өч төрле алаша күлмәк күрәсез. Алаша ул Җирле материал киндердән я җитеннән тукыл, өй, өй шартларында тукылган тукыма. Русча пестрет дип атала. Аннан соң э, һәр вакытта да ирме ул, хатын-кызмы ул, э, халык элекке вакытта гел алъяпкыч япкан киемгә бу киемне саклар өчен хезмәт иткән. Чөнки хатын-кызның булган Көнкүрештә ике күлмәге, аның берсе эш өчен, ә берсе бәйрәмнәр өчен сакланган. Һәм шушы күлмәкләр тузмасын өчен алар гел алъяпкыч япканнар. Хатын-кызлар алъяпкычларны аларның күкрәк өлешендә каплаган, ә ир-атларның күкрәксез, күкрәге кечкенәрәк булган дип әйтергә кирәк. Һәм хатын-кызлар бәйрәм алъяпкычларын төрле Үрнәкләр белән чигергә тырышканнар. Мәсәлән, элегерәк шушындый гирлянда формасындагы бизәк бик нык тарала. Ә инде соңга табаны бераз гадиләштереп, шома чигүгә күчәләр һәм шома ә элеккеләре безнең канва ысулы белән чигелә. Канва ысулы вакытында бу материя өстенә куела махсус шакмаклы материя. Шуның өстеннән кашлап я кар бөртекләп чигәләр. Һәм инде ул канваны булмас суыннан сүтеп алалар. Менә бу канва технологиясен чигелгән алъяпкыч. Музейга аяк басканбыз икән, даими рубрикабызны да онытырга ярамый. Биредә без сирәк очрый торган, башка музейларда безгә сирәк очрый торган җиһазларны шулай ук чамалап куйдык. Бу бизмән, җәмәгать. Бизмәннең нәрсә икәнен беләсез һәм күп очракта музейларда сез аның менә шушындый фабрика, завод чыгарган э, вариантын күрәсез дип әйтим инде. Менә шуны халык ничек итсә иткән, яраклаштырган һәм үзе агачтан ясаган. Монысы инде моның гомумән табигый вариант дип әйтсәк тә була. Менә аның үлчи торган э, тамгаларын кайсы күпмегә туры килгәнен менә шунда үзенә аңлаешлы итеп булса да э, салып куйган бу Бизмәннең хуҗасы. Һәм инде монда бераз гына теге остарак куллы кеше булгандыр инде. Монысы кадаклар кагып, шулай ук билгеләп куйган. Бизмәне үзе дә агачтан, аның менә шушындый тәлинкәсенә кадәр агачтан ясаган. Бу э, урында без иң беренче тапшыруыбызга әйләнеп кайтабыз. Питрәч турында сөйләгән вакытта әйтеп узган идек, гомумән район турында әйткән вакытта. Бик күп алпавытлар булган һәм хәзерге Питрәч районы территориясенең бик зур өлеше элеккеге вакытта алпавытлар кулында булган, шуңа күрә авыл халкына гади крестьяннарга дип әйтү инде, э, җир тотырга да, анда хайван мал асрарга да бик җай туры килмәгән. Якынча гына исәпләп, э, чамалап карадык без аны, бер кешегә күп дигәндә 5 гектар җир э, тияргә мөмкин булган һәм җәелеп китеп алай яшәү мөмкин булмаган инде. Бу әле уртача, бөтен кешегә санасан шулай килеп чыга. Шуңа күрә Чама юк, акча юк, тормыш авыр. Менә шул бизмәне дә бик кирәк булгач инде агачтан булса да ясап куя торган булганнар. Аның инде э, авырлыкларын чамалаганнардыр, бәлкем инде кемнәндер алып торып, шуңа охшатып, шуның белән туры китереп ясаганнардыр. Эталон дип әйтәләр бит инде шул эталонга туры китереп. Ләкин менә бу көнкүрешнең һәм тормышның ни дәрәҗәдә авыр булганлыгын күрсәтә торган Кадерле экспонатлар! Авылның ким дигәндә Казан ханлыгы чорыннан башланган тарихы турында сөйләгәндә, 1870 нче елда Казан университеты профессоры Стояновның биредә борынгы каберлекләр эзләп экспедициягә чыкканына да таянырга мөмкин. Ул каберлекләрне тапмаса да, авыл эчендә, Сәрдә суы буенда иске зират барлыгын аксакаллар 1950 елларда да искә алып сөйлиләр әле. Шушы чишмә тирәсендә безнең авылның иң борынгы урыны, иң беренче кешеләр шушы урынга урнаша башлаганнар. Һәм э, менә шушы чишмә ерак түгел безнең Такыйлар затының туганнары тора дип әйтик инде. Алардан чыккан буын тора. Һәм 12 июль Петров узганнан соң без Корман ботка сып пешерәбез. Менә шушыннан әз генә бер 100 метр якта гына урында. Һәм шушы боткага да безнең иң беренче ярманы, суны шушы такыйлар затыннан чыккан кешеләр салалар беренче. Ул нинди ботка була ул корман боткасы? Бу корман боткасы ул Без аны әйтәбез инде корман дип, ма хәрефе белән э, ясыйбыз. Аңа халык үзе ярма алып килә, сөт алып килә, май алып килә, тоз алып килә, э, йомырка һәм шушы йомырка белән сөттән э, йомырка тәбәсе пешерәбез казанда. Ә инде калган ярмадан ботка пешерәбез. Алар үзләренчә Теләк-теләк итеп келәү ясыйлар. Дөрес инде безнең бу йола хәзер мәҗүсилек белән әле бераз православиедан бәйләнгән. Инде аның әбиләр инде бер ике тәресен дә элеп куялар, корман тәресе диеп. Соңрак өйрәнгән иманнарны да укыйлар. Һәм шушы халык бергәләшеп буны пешерәләр.

Шул елда алар яңа урынга торырга да күченәләр. Күрәсез, бу урында без узган тапшыруда Татар казысы авылы шәҗәрәсендә күргән Токый бабайга яңадан әйләнеп кайтабыз. Бу э, Токый затының э, безнең бәйле ул Искөер тавылы белән шулай ук. Аңа дәүләт килде дигән кеше Токый затыннан. Э, шулай ук татар казысына да бәйле. Э, чури такый барган да ул безнең шушы такыйга якын тишек кеше шулай ук олы солтан авылы белән дә бәйле һәм э, шунысын искәртеп үтәргә кирәк э, безнең такый нәселнең кешесенә кадәрге кибеш авылының барлыкка китерүчесе тоже шушы нәселгә кайтып кала шулай итеп кибеш иске йорт Татар казысы, Олы Солтан һәм Керәшен сәрдәсенең такый заты туганнары, алар бер кан кардәш кешеләр булып саналалар. Кайчан китә ул бүленеш һәм ничек алай килеп чыга, Татар казысы һәм Керәшен сәрдәсе, үзләре бер үк нәсел кешеләре булып торалар? Э, Тик булсам да искәртеп үтәргә кирәк, безнең керәшен сәдәсе ул дүрт заттан формалаша. Дүрт заттан да Такый заты, Филипп, Рәҗәб, э, Баеш заты. Ләкин инде монда килгән кешенең инде безнең э, Такый э, туган икәне билгеле. Ләкин инде монда безнең э, Андрейка һәм Володин исемле кешеләр килә. Уже алар инде э, Православный исемнәр белән киләләр, скорее всего, алар инде динне теге элекке торган Биектау районыннан алып килергә тиеш булалар. Дин дигәннән, керәшеннәр православие кабул итсәләр дә, аларның дини йолалары, аларга үрелгән гореф-гадәтләре барыбер үзенчәлекле, һәм керәшен йолаларында мәҗүсилек чалымнары хәзер дә ачык күренә. 16-18 гасырларда керәшеннәр христиан динендә дип язылсалар да, Аларга унтугызынчы гасырда татарчага тәрҗемә ителгән догалар, аңлатмалар бирелмичә торып, чиркәү славян телендә барган гыйбадәтләрне аңлап кабул итерлек кешеләр бик сирәк булган. Шуңа да элекке дин чалымнары югалмаган. Керәшен алфавиты турында сөйләп узсак, аның барлыкка килүе кайчан һәм ни өчен нәкъ менә кириллицага нигезләнгән алфавит булып тора ул? Менә без моны искәртеп китәбез инде бу где-то 1860 еллар булырга тиеш. Чөнки инде 1867 елны инде мәктәп ачыла. Анысы инде күпмедер күләмдә әдәбият формалашкан булырга тиеш. Менә шушы керәшен алфавитын барлыкка китерү өстендә безнең ике кеше эшлиләр. Ул безнең Николай Иванович Ильминский Үзе милләте буенча ул э, руска якын, э, по-моему, чуваш булырга тиеш буга әле, ялгышмасам. Э, һәм безнең Мамадыш ягы кешесе, ул безнең Василий Тимофеевич Тимофеев. Без аны Бәсилияти дип тә әйтәбез икенче төрле. Аның ул тумышы буенча Мамадыш районы Чиябаш авылыннан. Һәм шушы Николай Иванович Ильминский белән танышкан шул инде ул укый яза белгән. Ә, Һәм шушы гел белемгә тартылган кеше булып чыга. Алар Николай Иванович Ильинский белән бу Казанда яши соңгы елларын. Николай Иванович белән Иван Ильинский белән Казанда танышалар. Һәм танышканнан соң менә шушы иманнарны, әдәбиятләрне русчадан татарчага, ягъни керәшеннәр аңлый торган телгә күчерергә тырыша башлыйлар. Һәм шушы кириллица нигезендә Һәм Мамадыш районының Чиябаш сөйләшүнең фонетиксы нигезендә алар икесе бергә алфавит создавать итәләр. Һәм ул алфавитта рус хәрефләре керә. Ләкин фонетиканы бирү өчен ә хәрефен, у хәрефен һәм ө хәрефен рус хәрефләренә өстәмә тамгалар куеп кына Э, алмаштыралар. Шулай иттереп, э, бу безнең рус хәрефләре янына тагын у хәрефе өстәлә.

Хәр дигән сүзне әр диләр. Күбрәк йөргән саен һәм тарихны барлаган саен күзәтүләр дә арта гына бара. Әлеге мизгелдә артык менә китапларга, чыганакларга кереп китмичә генә ишеткәннәрдән, сөйләмнән ишеткәннәрдән генә дә чамалап әйтергә була. Ни дәрәҗәдә без бер-беребезне, хәтта күрше авылларны, күрше районнарның да сөйләмнәрен һәм яшәешләрен аңлап бетермәгәнлегебезне. Инде Крәшен Сәрдәс авылында икән, иң беренче чиратта игътибар итик менә шушы чачауник дигән э, корылмага дип әйтим инде. Э, без э, күнеккән крест русчасын әйтәм инде, без аны тәрә дип әйтәбез. Бу 95% очрактадыр инде һәм аеруча филология буенча белеме булган кешеләр генә инде тәренең нәрсә икәнен төгәл әйтә ала торганнардыр. Чын барлыкта Тәре дигәне аның менә шушы чашауникка урнаштырылганмы, я инде бүтән гыйбадәт кылу урынында яки йортларда, э, почмакларда тора торган менә шушы икона. Дөрес тәрҗемә иткән вакытта икона тәре дип тәрҗемә ителергә тиеш. Ә инде без тәре дип уйлаган яки шулай дип сөйләшергә күнеккән крест дигәне анысы инде хач була. Керәшен сәрдәсе сөйләме белән әйтәбез икән, анысы кач була инде. Чөнки биредә х хәрефе э, юк, ул я төшеп кала, я менә шул к хәрефенә алмаштырыла. Аннан соң инде башка сүзләргә игътибар итәбез икән, мәсәлән, җәренгә дигән сүз бар. Җәренгәгә булыр инде. Бу киләсе елга Булыр инде, дигән сүз җәренгә киләсе ел килеп чыга. Тагын да кызыклырак сүз пияш дип атала, пияш дип атала. Пияш дигәне бик шуның кадәр менә тар мәгънәгә ия. Э, сәндерәне яки сүндерәне күз алдыгызга китерәсез. Керәшен сәрдәсен аны сүндерә дип әйтәләр. Ул түшәм астына ясап куелган йокы урыны. Шундый йоклый торган киштә дип чамалагыз. Аның бер башын түшәмгә Э, берәр төрле такта белән кадаклап беркетеп э, куярга мөмкиннәр. Ә икенче башы э, почмагы таянып тора торган була, кайсы бер очракта баганага идәннән шушы сүндерәгә, сәндерәгә кадәр менгән баганага. Менә шуны, нәкъ менә шул багананы пияш дип әйтәләр керәшен сәрдәсендә. Баксан удмурт теленнән пияш дигән сүз малай дип тәрҗемә ителә икән. Менә күрәсез, күпме тармагы бар һәм күпме мәгънәсе бар хәтта гади йортларда, көнкүрештә булган әйберләрнең дә. Монда халыклар арасында симбиоз инде ачылып ята.

тәшкил итә. Мәктәп дөресрәге авыл территориясендә бер мәктәп 9 еллык функционировать итә. Ике ФАП бүлекчәсе бар, посты бүлекчәсе. Шулай ук мәдәният йорты авыл территориясендә эшләп килә. Библиотека эшләп килә. Авыл халкы нәрсә белән көн күрә? Авыл халкы безнең инде үзенең шәхси хуҗалыкларында хайван асрау белән шөгыльләнә. Моннан тыш инде күп кенә ниләребез, егетләребез читкә чыгып хезмәт хакы үзләренә эшлиләр инде. Шулай ук тагын авыл халкыбызда инде кул осталары яши. Алар шуның белән дә данлыклы. Колхоз таркалганнан соң инде бездә авылда үзе безнең зур хуҗалыклар булмады, ә менә кечкенә фирма хуҗалыклары бар. Бу Никитиннар менә безнең ни белән пай җирләре арендага алып, аларга чәчәләр, аннан уңыш алалар. Шулай ук үзе безнең авыл егете Семенов үзенең КФХ-сын ачып җибәреп, авыл Авылда хәзер 20 э, савым сыеры бар, э, шундый хуҗалыгыбыз бар. Э, башка инде зур, әйтик, андый оешмалар, эш белән тәэмин итә оешмалар юк. Карап торышка башка диндәге, аерылып торучы йолалары, аерым яңгырашлы җырлары булган әлеге авылны татар казысы белән шул шәҗәрә генә бәйли кебек. Әмма бүгенге көндә керәшен сәрдәсендә бөтен татар халкы өчен көнүзәк мәсьәлә булган туган телне саклау проблемасы борчый. Килеп чыгышы гына түгел, тарихы, язмышы бер булган мондый авылларны бер туган, бер халык димичә тагын нәрсә дисең инде? Керәшен авылларында чиркәүләр әкрен-әкрен арталар инде, алар безнең безнең районда берәү генә эшләп тора. Безнең районда Мин ялгышмасам, Чурада бар, тагын Зәйдә кайсыдыр авылда бар, Нижний Камскида булырга тиеш. Ну где-то бер унга әле тулмый. Э, Керәшен авылларында чиркәүләре булып та, аларда э, зур проблема керәшен телендә служба алып баручы кешеләр бигез. 5-6 лап кына Татарстанда. Э, ә инде Чиркәүләр, мәсәлән, э, Керәшен каласында авылында безнең тоже чиркәү бар. Э, анда безнең авылдан артист Геннадий барып эшләп йөри инде. Үзебезнекенә артист Дмитрий эшли. Менә шулай э, иң зур проблемасы Керәшен авылында булган чиркәүләрдә татар телендә әдәбият дигәндә керәшен чиркәү керәшен чиркәү телендә служба алып баруга кешеләр юк. Аларны хәзер әзерләмиләр, укытмыйлармы? Алай менә шул Ильминский тәрҗемә иткән э, исемен оныттым кем әле беренче атак. Николай Иванович э, Василий Тимофеев э, аларны безнең духовный семинарий общий укытканда русча укыта. Тик булса шушы э, безнең э, алар керәшен китапларын э, чыгару буенча эш алып барыланса, сүздә юк. Менә бу безнең чиркәү бик нык тырыша инде берлектә алар белән. Тик булса керәши малайларының бу эшкә кереп китергә әле бик теләкләре әз дип әйтергә кирәк. Менә безнең авылдан бер егет укып йөри бүгенге вакытта. Менә аның киләчәге ничегрәк булыр. Православие дине көчләнә дип әйтә алмыйбыз без. Тик булса егетләрнең телләре хәзерге яшьләрнең руска тартылу Рус теленә тартылу нәтиҗәсендә киләчәктә авыллар беткән очракта керәшен милләтенең бетүгә юнәлтелүе мөмкин. Менә хәзерге вакытта инде үзегез беләсез бит инде тоже татарча белмәүче татарлар күп булган шикелле. Ләкин татарларның шундый өстенлеге бар, аларның исем, дин, фамилия сакласа, керәшеннән аны саклый торган әйберләре юк. Без инде аннан соң андый хәл күзәтелсә киләчәктә, целиком рус халкы эчендә таралып бетәчәкбез. Тагын бер мәсьәлә, мәдәни мирасны саклап калу. Матур яңгырашлы, үзенчәлекле җырларга кызыгучылар җитәрлек хәзер. Татар эстрадасының халык авыз иҗатын яңартып башкару чире бу якның ядкәрләренә дә кагылмый калмаган шул. Сер түгел, керәшен җырлары бүгенге көндә аеруча популяр һәм аны төрле башкаручылардан, төрле сәхнәләрдән ишетергә мөмкин. Э, һәм керәшен җырлары арасында инде бөтен дөньяга таралганнары да бар. Мәсәлән, инде керәшен дип әйтүгә, суда балык йөзәдер дип башланган җырны инде аны гомум керәшен җыры аларның гимны дип тә әйтергә була торгандыр бүгенге көндә. Шулай ук инде бик күп башкаручылар җырлады Станок дигән җырны. Бас әле станокка дигән бик дәртле, матур җыр да бар бит әле. Ләкин хикмәт шунда, халык авыз иҗаты, фольклор инде шушы халыктан күпмедер дәрәҗәдә аерылып, сәхнәгә, аеруча эстрадага кереп китә башлый икән, аның җырланышы, аның мәгънәсе һәм асылы да үзгәрергә мөмкин, әлбәттә. Чөнки җирле фольклорны Шушы төбәктә яшәгән халыктан да дөресрәк, матуррак һәм мәгънәлерәк итеп башкару, әлбәттә, мөмкин әйбер түгел. Шушы Станок дигән җырга әйләнеп кайтабыз икән, менә шушында, Керәшен Сәрдәс авылына килгәч, без аның уен җыры икәнен белдек. Күрәсез, бу очракта да ул эстрадага менгән, җыры көе калган, ләкин аның уен өлешен күрмәгәнсездер әле. Ә хәзер менә шуңа күз салыйк.